Puji Tuhan sekali agi aku deka mai kita macha ke bup kudus ba bup pemungkal bekenang ke jerita penumbuh dunya. Ba fasa satu ayat satu lebuh maya Allah Taala berengkah ngagai dunya enggau langit. Ba ayat kedua dunya enda apin bisi bakal tauka gamal. Lebuh maya nya, semina ribut ti deras bisi bepuput atas tasik besai ti agi petang, lalu ayat ketiga nya alai, Meda dunia agi petang dia Allah Taala lalu bejaku ko Iya, Awakka dunia bisi penampak, nya alai dunia bisi tampak. Lalu ayat keempat, Lalu penampak nya dipeda Allah Taala manah, Lepas nya, iya lalu nyelarak penampak enggau pemetang, lalu ayat kelima, lalu penampak nya dikumbai iya siang, nyadi pemetang dikumbai iya malam. Siang nyau nyadi malam, apus hari ti keterubah. Lalu ayat satu sampai tujuh udah nya Allah Taala bejaku baru, ko Iya, Awakka ai disapat. ngambika iya bebagi ba dua bengkah endur. Nya alai ai lalu bebagi dua leka jaku nya leka jaku nya lalu nyadi. Nya alai Allah Taala lalu ngaga sapat kena nyerarak ai ti ari atas enggau ti ari baruh sapat nya lalu ayat ke lapan lalu sapat nya dikumbai iya langit. Siang nyau nyadi malam apus ari ti kedua lalu ayat ke semilan udah nya Allah Taala bejaku baru ko iya bawaka ai ti ari baruh langit digelumu ke ba endur siti ngambi ke tanah tau ayat leka jaku iya lalu nyadi ayat ke sepuluh iya ngumbai tanah nya darat lalu ai ti udah digelumu ke iya ba endur siti dikumbai iya tasik lalu semua utai nya dipeda Allah taala manah lalu ayat ke sebelas udah nya iya lalu bejaku munyi tu awak ka tanah mansut ke semua bansa utai tumbuh ti tau beleka enggau ti tau bebuah. Leka jaku iya nya lalu nyadi ayat ke dua belas, Udah nya tanah lalu mansutka semua bansa utai tumbuh ti tau beleka enggau ti tau bebuah, lalu semua utai dipeda Allah Taala nya manah. Lalu ayat ke tiga belas, Siang nyau nyadi malam, apus hari ti ketiga. Lalu ayat ke empat belas, Udah nya Allah Taala bejaku baru, ku iya. Awakka utai ti meri penampak tumbuh di langit kena ngelait siang enggau malam enggau kena madahka maya hari, maya taun enggau maya ngintu pengawa. Ayat kelima belas, Awakka utai ti meri penampak nya manchar lalu nerangka dunya. Leka jaku iya lalu nyadi. Lalu ayat ke enam belas, Allah Taala lalu ngaga dua iti pun penampak ti besai, iya nya mata panas ti manchar lebuh siang hari, enggau bulan ti manchar lebuh malam hari, lalu bintang mega digaga iya. Lalu ayat ke tujuh belas, iya ngatur pun penampak di langit ngambika manchar ngagai dunya. Ayat ke lapan belas. manchar siang enggau malam sereta nyenara penampak ari pemetang lalu semua utai nya dipeda Allah Taala manah lalu ayat ke semilan belas siang nyau nyadi malam apus hari ti ke empat lalu ayat ke dua puluh udah nya Allah Taala bejaku baru ko iya awakka ai diwan mayuh macham utai idup lalu dia mega burung deka terebai di sebarang endur deka jaku iya lalu nyadi. Ayat ke dua puluh satu Nya alai, Allah Taala ngaga jalu tasik ti besai sereta nyelai semua utai idup dalam ai enggau semua bansa burung, lalu semua utai nya dipeda Allah Taala manah. Ba ayat ke dua puluh dua Iya lalu merekat ke sida munyi tu, awakka utai ti idup dalam ai beranak betelesak Menoh ke tasik lalu burong mega betambah maioh lalu ayat ke dua puluh enam siang nyau nyadi malam apus ari ti kelima lalu ayat ke dua puluh empat udah nya Allah taala bejaku baru ko iya awa ke tanah mansut ke semua jelu tupi jelu babas enggau semua utai ti ngerayap. Leka jaku iya nya lalu nyadi. Ayat kedua puluh lima, Nya alai Allah Taala ngaga semua bansa jelu tupi, jelu bebas enggau semua utai ti ngerayap, lalu semua utai nya dipeda Allah Taala manah. Udah nya Allah Taala lalu bejaku munyi tu, Diatu kitai deka ngaga mensia sebaka enggau gamal kitai. Iya deka berekuasa atas ikan, atas burung, atas jelu tupi, atas jelu babas, enggau atas utai ti ngerayap. Ayat kedua puluh tujuh, Nya alai, Allah Taala lalu ngaga mensia neladan gambar Iya empu. Siku mensia nya adalah laki lalu siku indu. Ayat kedua puluh lapan, Allah Taala lalu merekatka seduai munyi tu, awakka seduai beranak betesak. menuhka dunia sereta merintah iya. Aku meri seduai kuasa atas ikan, atas burung, atas jelu bebas enggau atas utai ti ngerayap. Lalu ayat ke dua puluh semilan, lalu ko Allah Taala, Aku meri seduai semua bansa utai ti. beleka enggau utai ti bebuah ngambika bisi dempa seduai. Tu ayat ke tiga puluh, Aku meri rumput enggau daun babas ke pemakai semua burung enggau jelu babas sereta enggau semua utai ti ngerayap deka jaku iya lalu nyadi, lalu Allah Taala deka semua utai iya, utai ti udah digaga iya nya manah bendar. Siang nyu nyadi malam apus ari ti ke enam. Lalu aaa tu aja ungkup ke pasal satu lalu kitai deka betemu baru macha ke bup pemungkal diari ke bukai.